Prynhawn da, mae'n bleser gennym heddiw gyflwyno cais ar gyfer grant er mwyn sefydlu rhywbeth arbennig yma yn Ysgol Gymraeg Teilo Sant. This is an excellent opportunity to create space that will benefit the pupils, staff, parents and even the wider community. Yn dilyn trafodaethau hirfaith, rydyn ni, fel dysgwyr Ysgol Gymraeg Teilo Sant, yn teimlo mai y defnydd orau o'r stafell fyddai llyfrgell cymunedol a hwb llesol. But why a library? And why a well-being hub? Gwyddwn fod Covid 19 wedi cael effaith niweidiol ar ddatblygiad cymdeithasol ac addysgiadol y dysgwyr, mae llyfrgell yn cynnig adnoddau addysgiadol yn ogystal â gofod sy'n helpu adeiladu cymdeithas. We want to engage children in learning and the library is a way of igniting their curiosity about the world and firing up their imaginations. Mi fyddai hyn yn golygu bod yna amrywiaeth eang o lyfrau ar gael o fewn cyrraedd pob dosbarth, a mi fyddai mynediad gan yr ysgol Saesneg drws nesaf yn ogystal. Fel hyn, mae pawb yn arbed arian. Uh, so I think it's a good idea because

You could practice more Welsh and read English and Welsh books. It would be nice to have a like wide range of um, Welsh and English books to like pick.
Helo, Mark Jones o Ysgol Llandilo a fi yw cydlynydd Cymraeg yn Ysgol Llandilo a dwi'n credu fydd y llyfrgell Cymraeg yma yn werthfawr i'r plant ni i ddod draw i helpu nhw gyda'r iaith a gyda siarad a darllen a sgrifenedig hefyd a fydd yn werthfawr iawn i helpu nhw i ymarfer a i um, enhanso Cymraeg nhw hefyd. Helo, Catrin Thomas i fi o Ysgol Gynrodd Llandailo. I ni wedi sefydlu cwtch er mwyn iechyd y plant yn yr ysgol. Mae'n le nhw fynd i ymlacio, twmlo'n ddiogel, a fynd allan o'r dosbarth pan mae rhyw broblem dyn nhw, a mae cymorth na iddyn nhw. Fi'n credu byddai hwn yn hwb mawr i teilo sant, ac yn siŵr byddai'r plant yn elwa yn fawr iawn. Some people might be looking for books to choose from a wider range. Hefyd, dwi'n credu fydd yn syniad da i adeiladu perthnasau rhwng y ddoi ysgol ac i plant cael ffrindiau newydd a i nhw siarad a ddod â ddoi ysgol gyda'i gilydd i wneud cymdeithas mawr ac yn hapus hefyd.

Byddai'n braf i gael ardal lles sy'n dangos parch at ddysgwyr, a gofod i fyny'r afael ag anghenion lles y dysgwyr. Yn yr un modd, byddai amgylchedd i fagu cariad at lyfrau, boed wrth wrando, trafod neu ddarllen, yn fuddiol i'n dysgwyr presennol, dysgwyr y dyfodol a dysgwyr y gymuned. Defnydd posib arall o'r stafell fyddai cynnal sesiynau trosglwyddo gan gynnwys sesiynau iaith a chwarae i blant sydd ar fin dechrau yn y meithrin. This would be an opportunity for new children and their parents to get a feel of their new environment and to ensure a smooth transition.
Wel fel rhiant i blant ifanc bydde cael llecyn fel hyn yn mor werthfawr i gael pontio rhwng y cartre a'r ysgol a cael y mynediad at yr holl lyfre a'r adnodde bydde'n rhan o'r llecyn. Jyst mor fuddiol um, wrth i blant um, baratoi at ddod i'r ysgol a hefyd fel wrth bod nhw'n mynd trwy uh, y siwrne nhw yn yr ysgol, fi'n credu bydde mor, mor fuddiol.

Wrth ca'l y llyfyrgell dwi'n teimlo fydd yr yn cryfhau y trosglwyddiad yy i'r plant ac i'r cydweithio rhwng yr ysgol a Meithrinfa Twt Tywi er mwyn magu hyder a lles pob plentyn ble bydd y staff y Feithrinfa yn gallu bod yn rhan o'r broses yy i helpu'r plant i cartrefu yn lle digartrefol wrth bod nhw'n trosglwyddio o'r feithrinfa i'r ysgol. Does dim amheuaeth, felly, y byddai gan y gofod newydd amrywiaeth o fanteision a byddai'n cymaint o bobl yn elwa ohono.